mũingĩ tũgĩthathaũra magathĩti thaa icio guo nä thaa ĩmwe gatigaria ndagĩka mä rongo ä rä na ithano må thä nä må thenya wa kana nä mweri mä rongo ätatå mweri-inä wa oktoba tå kä må rä ka na kå rora marä a me ngathäti-inä rå cinä rå rå ngathäti-inä ithatå ndä nacio ngathäti ya the standard rũgano rwa page one ngathĩti nĩ ĩratarĩria maũndũ ũrĩa mahana bũrũri tũrigainie bũrũri wa tanzania aya nĩ mararĩ na gĩthurano mũthenya wa ira andũ aingĩ matinoimĩra gũikia kura no thengia woguo

E, na nĩ ũndũ wa ũguo andũ aya nĩ marakiumĩrĩte barabara-inĩ makoiga marenda mogarũrũku ma bata megiĩ ithurano na maũndũ ma e, gũgĩkorwo atĩ wĩyathi wa kĩbũrũri nĩ ũhanĩte kaĩ ũhihinyĩtwo kĩũndũ gĩkĩ nĩ kĩratarĩrio na njĩra ndikĩru nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard kũratindire nditimũra no kũratindire mbara cia nguthurano ya rũrũngani na borithi kũraikio rithathi kũraikio tear gas gũtirĩ na namba thaa ici ũguo

E, kanitha ĩro ĩgogo tondũ kwĩna bill ĩrehetwo ĩno nĩ bill ya ĩretagwo regulation ya kũrũmbũiya mĩhang'o ya maũndũ mothe ma kĩndini actually to makanitha yake tuge ikundi cia kĩndini e, icio yothe nĩ igũkorwo ikĩrũmbũiyo nĩ watho ũyũ thugundĩtwo mwerũ no rĩu ikundi ici cia kĩndini nĩ iroiga atĩ gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩa kũmaingĩrĩra atĩ kanitha kana tuge ndini na maũndũ ma thirikari nĩ maũndũ merĩ tofauti E, na makoiga o na maundu maria meri ni tu ati ni fines na penalties thiini wa watho uyu ni maundu punitive kana ni maundu mahana maihera e, no nayo thirikari iroiga no nginya tukorwo na watho uyu ni undu wa kuweheria e, abuse ya ihoto iria cikoragwo ho iria itagwo freedom of worship na thirikari iroiga maundu maria manoneka kuria mwena wa Shakahora ni maundu na ni gitumi kiiganu gia gukorwo twina watho uyu maundu macio ni maratarĩirio ni ngathĩti

macio nĩmo me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ na no nyambĩrĩrie na kũrikĩria ndeto tũrĩa iratarĩirio nĩ ngathĩti ya The Standard Eh, nĩ kũragĩire na mwambũrũrũko wa mumo mũthenya wa ira kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania na yuthi makiri maracokaga gũitĩka barabara-inĩ Eh, aya nĩ maracokire kũhũrana na borithi makiugaga nĩ manogetio nĩ ũhinyanĩrĩria na ũnyamarani ũrĩa ũkoretwo ũgĩtwarithio kũrĩa Tanzania nĩ president wĩtagwo Samia Suluhu nĩ kũratuĩka atĩ kĩhĩri kĩa andũ arĩa maraimirite barabara-inĩ gũkorwo mena nguraro na borithi yani maragĩire na nguraro amwe maracoka kuonekana mena nguraro njũru mũno ici nĩ nditimũrano irathire na mbere mũthenya wĩ wothe thaa ici ũguo kũrĩa tanzania nĩ kũgathĩkĩtwo kabiũ nditũ mũno yuthi na mũno aya metagwo Gen Zs nĩ marahingĩte barabara nyingĩ magĩtia mogarũrũku megiĩ mĩtaratara ya gĩthurano na no maretagia wĩyathi wa gĩũteti mĩaki nĩ irakĩtio barabara-inĩ mbathi iratharĩkĩrwo na ingĩ iracinwo na ngari cia borithi ingĩ nĩ iracinirwo eh, na indo ingĩ cia mũingĩ iracoka gũtharĩkĩrwo na irathũkangio na njĩra nene mũno mũthenya wa ira nĩguo nane mothe wa gĩthurano bũrũri-inĩ wa tanzania no hĩndĩ ĩno norĩo makiri ma yuthi maroimĩrĩte kũndũ gwĩtagwo kinara kombo gũkũ nĩkuo marambĩrĩirie kinara kimbo e, nĩ kũrĩ mwena wa dar es salaam na maracoka kũhinga barabara ya mĩhang'o mĩingĩ barabara ĩtagwo ya gũthiĩ morogoro na maramĩhingĩte na mahiga maracoka gwakia mĩaki ya mataĩri borithi nao nĩ maracokire gũtũmwo ihenya ihenya na kũroneka wega atĩ borithi marathiĩte meharĩrĩirie mbaara ũrĩa marethaĩte nĩ borithi marokĩte meharĩrĩirie gũkorwo magĩtitimũrana na arĩa maroimĩrĩte barabara-inĩ no nao aya arũrũngani maroimarĩte barabara-inĩ mebangĩte andũ gũkũ Tanzania nĩ maramenyaga wega na nĩ moĩ andũ makoretwo makĩrekanĩrĩrio na borithi koguo na arĩa maroimĩrĩte barabara-inĩ o nao nĩ maramenyaga no mũhaka marĩrekerio borithi na marekerio borithi

nĩgetha magateithia andũ a Tanzania gũkorwo magĩka mĩrũrũngano. Aya nĩ Akenya no nĩmarendaga gũkĩrania mĩhaka atĩ mathiĩ makanyitanĩre na andũ a Tanzania gũkorwo magĩka mĩrũrũngano bũrũri-inĩ ũcio, na nĩma haha kũroneka nĩ ta Kenya arĩyo yonetie Tanzania ũhoro ũyũ mwerũ wa maandamano. Tanzania kũratuĩka eh, gũtirĩ gwakorwo na maũndũ maya meingĩ maya megiĩ mĩgamo ona hĩndĩ ĩrĩa ciothe kũratuĩka manahinyĩrĩrio andũ a Tanzania matirĩ makorwo na mwambũrũrũko ta ũyũ wonekanĩte ona hĩndĩ ĩrĩa manakorwo na mũrũrũngano kana maandamano Matikoragwo na maandamano ta maya marambĩrĩirie kuoneka mũthenya wa ira. Ona nĩ kũratuĩka atĩ nĩ rĩa mbere e, biũ bũrũri-inĩ wa Tanzania kũronekana mĩaki barabara-inĩ. Matirĩ macina taĩri, nĩ rita rĩa mbere maracinire taĩri barabara-inĩ, itirĩ ciacinwo mbere ĩyo. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩgĩtũire gĩkĩkĩte bũrũri-inĩ wa Kenya. Aingĩ arĩa maroimĩrĩte kuonania mathũgũta kũrĩa Tanzania nĩ andũ ethĩ aya ndagweta metagwo Gen Zs, na nĩ kũroneka ona jenzia ya tanzania makobetie jenzi za kenya arĩa merĩga kumĩra barabara-inĩ me marakara gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩonekanire na njĩra nene bũrũri-inĩ wa kenya hĩndĩ ĩrĩa thirikari yahĩtũkĩtie mũtaratara wa finance bill na thirikari ya kenya nayo yahĩtũkĩtie mũtaratara ũyũ wa finance bill na njĩra wa wĩhũri wa gĩthũri jenzis kenya nĩ mageretie kwĩyaria eh, na makoiga maũndũ maya ma magoti merũ mambe matigithio no thirikari ĩkĩaga gũthikĩrĩria hĩndĩ ĩyo jenzis magĩcoka kumĩra barabara-inĩ mena mathũgũta manene mũno gĩkĩ nĩ ta kĩũndũ kĩroneka nĩkĩo gĩkobetio kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania. No hihi ona no koti gũkobia, no gũkorwo andũ a Tanzania nĩ gũtindĩkwo matindĩkĩtwo mũno nginyagia o magakinya handũ o ta ũrĩa Kenya mumo waigĩte cigana nĩ cigana, ona no korwo nayo Gen Z ya bũrũri wa Tanzania onao ti gũkobia marakobia mũndũ, nĩ gũkinya makinyĩte handũ makoiga onao cigana nĩ cigana. ririkana ona guku kenya gutiri kwaingirwo mbunge ringi e, no andu ni makinyira handu makiigua ni makinyio muico magicoka kuwira barabara-ini nginya kuingira mbunge kiundu giki no gukorwo nikio kionekanite kuria bururi-ini wa tanzania andiki a mohoro kuma nyumba cia mohoro itiganite cia thi iyo yothe e, ni maraiga mirurungano irambiriirie hakuhi na kanitha witagwo church of resurrection and life uyu ni kanitha wahingirwo ni thirikari uyu ni kanitha wahingirwo ati tondu bishop wa kanitha uyu witagwo josephat gwajima atĩ nĩ amenereirie ndeto iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere mũno kũrĩa Tanzania ndeto cia ũnyitani wa mĩgwate na andũ amwe kũrĩa Tanzania manyitwo mĩgwate matikoretwo makĩoneka bishovu ũyũ ahunjia kuga maũndũ maya ti mega ethe kanitha wake noguo wacokire kũhingwo nĩ thirikari gũkũ Tanzania gũthũkĩte atĩ nginya kũhunjia mahunjio ũcoke ũhane kaĩ watheca thirikari mahunjio marĩa meragwo atĩ nĩ magũtema na ũngĩhunjia mahunjio ũcoke kuoneke atĩ nĩ watema thirikari andũ arĩa mahunjagia nĩ makoretwo ahunjia nĩ makoretwo makĩonio maũndũ ma ngero na magacoka kũgurario na angĩ gũtharĩkĩrwo ona angĩ nĩ manyitĩtwo mĩgwate batha atatũ a kanitha wa catholic tayarĩ ngathĩti nä renga nä mageretwo ngero e, na aya magerirwo ngero na magacoka kũnyitwo mĩgwate nĩ kuga andũ matige kũragwo na ihoto cia o mũndũ icoke gũtuĩka nĩ ciatĩo bũrũri-inĩ wa tanzania mĩrĩ ya andũ amwe arĩa manyitwo mĩgwate kũrĩa tanzania e, nĩ ĩkoretwo ĩkĩrogotwo na ĩrarogotwo yũragĩtwo na mĩrĩ ĩno ĩgacoka gũitĩrĩrio acidi nĩgetha yage kũmenyekana barabara ĩno ndagweta ya morogoro

Eh, ngathĩti ĩno raiga eh, nĩgetha akorwo akĩeheria andũ arĩa mangĩtitimũrana nake eh, ambĩrĩirie kuoha mũndũ ũyũ wĩtagwo Tundu Lissu eh, oho nĩ gũtuĩkaga atĩ mũndũ ũngĩ atitimũranire nake Tundu Lissu atarĩ ho nĩ mũndũ wĩtagwo Luhaga Mpino wa kĩama gĩtagwo ACT Wazalendo eh, nake nĩ agirĩtio kũrũgama kwoguo andũ acio erĩ nĩo monekaga nĩo mangĩhanyũkia Suluhu na kweheria oho kwao gũgagĩtiga Suluhu eh, na ihinda ihũthũ mũno andũ nĩkĩo maroigaga atĩ ona hatirĩ bata wa gũgĩthiĩ gĩthurano-inĩ gĩkĩ tondũ nĩ marona maũndũ ũrĩa marĩcoka gũtuĩka

agĩthiĩ eh, ũroneka rĩrĩa agĩthiĩ gwĩkia kura ceceni-inĩ ĩno andĩki a mohoro kũndũ guothe no marathire na mbere na kũhũra riboti ta ĩno makoiga namba ya andũ arĩa maroimĩrĩte gwĩkia kura namba ĩno ĩrarĩ thĩ na njĩra nene mũno andũ mararĩ mĩciĩ na arĩa matararĩ mĩciĩ eh, nĩ waya mũmũ arĩa maroimĩrĩte gũkorwo magĩka mĩrũrũngano ndeto makĩria nĩ iroiga atĩ Maandamano maya nĩ maramaketie thirikari tondũ no toguo ndoiga maya nĩ maũndũ matarĩ ma kawaida bũrũri-inĩ wa Tanzania. Kambuni nene cia ũkui nacio nĩ irarũgamĩtie mĩhang'o yacio, na kambuni nyingĩ ici ndoiga nĩ nene cia ũkui itinoiga gĩtũmi gĩa kũrũgamia mĩhang'o ĩno, no ataaramu maroiga haha itũmi nĩ igĩrĩ. Mbere nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra maandamano, kambuni no ciĩtigĩre kũruta mbathi nĩgetha mbathi itigacoke gũtuĩka nĩ igũtharĩkĩrwo na hihi ona ikĩmundio mwaki. No kambuni imwe irarũgamĩtie mĩhang'o ona gũtarĩ kũrambĩrĩria maandamano, kuuga gĩkĩ nĩ kĩũndũ marabangĩte. ũguo gĩtũmi nĩ kĩngĩ kĩrikĩru nĩ kũratuĩka atĩ kambuni ici i- ici imwe i- iria andũ iga nĩ nene cia ũkui irarũgamĩtie mĩhango ya ũkui tondũ ona itirendaga gũtwara andũ magathurane Eh, nĩ- na nĩ ũguo andũ mahihinyĩtwo nĩ thirikari eh, kwa- andũ aingĩ nĩ maraigua gũtirĩ na bata wa gũthurano kũratuĩka na nĩgetha kambuni ici itigacoke nacio kũhihinywo nĩ thirikari itiroigaga atĩ cirenda gũtigithia mĩhango ya ũkui nĩgetha andũ matigathiĩ gũthurana Eh, iroigaga atĩ aruti ao a wĩra nĩ rũtha mahetwo nĩgetha onao magathurane No maũndũ maya mothe maronania andũ a Tanzania nĩ kũnogio manogetio nĩ president ũyũ wao. Maũndũ nĩ makoretwo magĩthiĩ ũru mũno na andũ nĩ makoretwo makĩaria no ona mearia thirikari ya Tanzania ndĩkoretwo ĩkĩenda kũmathikĩrĩria. No ũririkane thirikari nĩ ĩroigire gĩthurano gĩkĩ gĩtikũrũgama o andũ arĩa megũikia kura eh, president no egũgĩthurwo o namba ona ĩngĩgĩkorwo ĩnyinyi arĩa megũthiĩ gũikia kura namba ya kũrũĩra nyinyi president ndarĩ na thĩna no egũgĩcoka gũtuĩka rĩa thurwo tayarĩ ona mbere ya gĩthurano mĩtambo ya twitter na mĩtambo ya, to, ya tiktok nĩ ĩrahingĩtwo ona gĩthurano gĩkĩ gĩtanjĩrĩirie ngathĩti ĩno nĩ ĩroiga atĩ borithi nĩ maraitĩtwo mena matharĩta ma itisha maraketio barabara-inĩ nĩgetha makorwo makĩonania ndũmĩrĩri atĩ andũ arĩa mangĩgĩkorwo makĩenda gũthoga maũndũ maya nĩ mekũng'ethanĩrwo nao andũ ikũmi na kenda nĩo marũgamĩte kũhũranĩra gĩtĩ kĩa president no gĩkĩ no kĩũndũ kĩngĩ kĩana gĩa gĩbunga macho tathikĩrĩria

arũgamĩtie mĩgoco yake na akacoka akarũgamia bunjĩka eh, nĩgetha oke arangĩte mĩgoco na arangĩte bunjĩka ici ciake nĩgetha acoke oige nĩ athurwo andũ arĩa eheretie nĩ arĩa aronaga no makorwo makĩmũrehera ũcindani thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ kĩa all president Eh, no tũrĩ o hau

mone kana nĩ megũgĩthikĩrĩrio mateta ma mũingĩ nĩ makoretwo makĩongerereka o kuma hĩndĩ ĩrĩa samia suruhu oire wathani bũrũri-inĩ wa tanzania nĩ kwarĩ na maandamano mwaka mũthiru ma arũmĩrĩri a kĩama gĩtagwo chandema no maandamano macio matihanaga ta marĩa maronekanire mũthenya wa ira macio marĩ ma thayũ ũguo rita rĩrĩ nĩ kũroneka nĩ gwathũka mũno makĩria na ũguo nĩguo gũthiaga bũrũri ũgakana biũ andũ mageragia kwĩyaria makaga gũthikĩrĩrio makageria kwĩyaria makahinyĩrĩrio andũ magathiĩ makĩaragia na mũgambo mũnenanene

ona njũragano bũrũri-inĩ wa Tanzania nĩ kweha ciĩhĩte andũ nĩ makoretwo makĩnyitwo nĩ ũndũ atĩ wa kuorota thirikari na manyitwo angĩ magacoka kuonekana marĩ orage. Ũyũ nĩ president ũkinyĩte handũ akohithia mũng'ethanĩri wake mũnene atĩ nĩgetha atigwo kĩharo-inĩ gĩa gĩthurano arĩ o wiki. Haha nĩho tũkinyĩte atĩ mũndũ ũrĩa ũrecirĩrio no akorwo akĩmũteng'eria gĩthurano-inĩ nĩ anyitĩtwo na akohwo na agacoka akahingũrĩrwo thitango cia treason. Andũ Tanzania mbere eh, ya kumira barabara-inĩ nĩ marakoretwo makĩaria mũno andũ nĩ mararagia nenda-inĩ na nĩkĩo waigua nenda ona mbere ya gĩthurano cia tiktok na twitter icio ciothe nĩ ciahingithirio nĩgetha andũ mage handũ ha kwĩyarĩria Eh, na andũ nĩ makoretwo makiuga maũndũ matiratwarithio wega no handũ wa gũthikĩrĩrio andũ no kũhenjwo marahehenjwo Eh, na waria eh, ona waria nenda-inĩ Ngathĩti ĩyo nĩroiga andũ nĩmakoretwo makĩgĩrwo nginya mĩciĩ. Tanzania rĩu ĩkahana oro ta Kenya na bũrũri wa Uganda. Uganda onayo ĩrorete gĩthurano. Gĩthurano kĩa Uganda nĩ kĩa mweri wa Januari. Na maũndũ maya maroneka magĩthiĩ na mbere Tanzania nomo maroneka magĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Uganda. Tayarĩ Akenya erĩ kũrĩa Uganda, Bob Njagi na Nicholas Oyoo, nĩmanyitĩirwo gũkũ Uganda na nginya mũthenya wa ũmũthĩ matiũĩkaine kũrĩa marĩ. Ona gũtirĩ mũndũ ũngiuga wega ũrĩa maigĩtwo kana hihi ona nĩmakĩgurarĩtio. ona gũtirĩ mũndũ ũĩ kana me muoyo gũthiĩtwo nginya igoti-inĩ kũrĩa Uganda ndeto ici ikagĩa kĩriga tondũ thirikari ya UG yugĩte atĩ tiyo ĩna andũ aya o rĩrĩa kũĩkaine aya nĩ andũ manyitirwo nĩ andũ marĩ na uniform yonekaga nĩ ya jeshi andũ othe nĩ makoretwo makiuga atĩ andũ aya mahithĩtwo nĩ thirikari ona nĩ gwatuĩkaga atĩ mahithĩtwo kambĩ-inĩ ya jeshi na andũ aya kuratuika eh, aya eh, bob jage na oyo eh, ni kuratuika ni manyamarĩtio mũno andũ arĩa moendete maroiga andũ aya erĩ nĩ manyamarĩtio mũno na atĩ tayarĩ andũ aya nĩ makinyĩte handũ magagĩkorwo matirĩ na afya njega nĩ makinyĩtio handũ makahamwo mũno na riboti ingĩ nĩ ĩroiga andũ aya na no gũgĩkorwo me handũ horu mũno gũtirĩ mahĩtia mekĩte nĩgetha macoke gũtuĩka nĩ manyitwo mahĩtia marĩ tu atĩ gũkorwo nĩ mathiĩ mũcemanio wa kambĩini wa Bobi Wine ũrĩa ũrang'ethanĩra na president wa Uganda wĩtagwo Yoweri Museveni no thĩna nĩ atĩ

Maya nĩmo maũndũ marĩa rĩu matũmĩte nginya Kenya ĩkinye handũ yambĩrĩrie gũkũrĩrwo maitho nĩ UN. E, Kenya nĩ ĩratuĩka ng'ano yandĩkĩirwo marũa nĩ UN, ndĩronire marũa macio nĩ maracokirio, no marũa maya nĩ ĩraregete gũcokia. UN ĩkĩenda kũmenya ũrĩa andũ makoretwo makĩnyitwo mĩgwate, makahamwo na angĩ magacoka gũtuĩka matironekana. O gũkũ Uganda, mũtongoria wa mũng'ethanĩro wĩtagwo Kiza Besigye e njera

Gachagua ũririkane ambĩte kwagũrwo nĩ mbunge na ahagurwo nĩ mbunge nene Oktoba kenda na motion ĩno nĩ acokete kũhĩtũkio nĩ MPs magana merĩ ma mĩrongo ĩnana na erĩ MPs mĩrongo ĩnanana no mageretie kũmũhonokia no namba ĩyo ndĩagĩcokire gũkinyanĩra koguo Gachagua agĩcoka gũtuĩka nĩ ahagũrwo nĩ mbunge no ahagũrwo kũratuĩka ona arĩkĩtie kũhagũrwo nĩ MPs mĩcemanio no yathire na mbere mĩcemanio mĩingĩ mũno na haha mĩcemanio yarĩ maita merĩ nĩ kwarĩ na mĩcemanio ya gũtigĩrĩra atĩ Senate tondũ rĩu nĩyo yakoretwo nĩ yaikĩrio wĩra nĩ mbunge Nĩ kũrĩ andũ mathiaga gũcemania nĩ getha matigĩrĩre Senate nĩ yang'ea Gachagua biũ harĩa atigarĩte, tondũ angĩagire kũhagũrwo nĩ Senate maũndũ make nĩ mangĩacokire gũtuĩka nĩ magagĩra. Na kwoguo nĩ kũrĩ andũ macemanagia gũtigĩrĩra Senate nĩ ĩkarĩkia wĩra ũrĩa mbunge yambĩrĩirie. No no kũrĩ andũ matendaga kũigua Gachagua no ahonoke, acio nĩo mabangaga mĩcemanio na mũno MPs a gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ maigaga athiĩ tondũ amwe nĩ merĩirwo gĩtĩ kĩa Deputy President. Oho nĩ kwarĩ na andũ mathiaga mĩcemanio-inĩ makĩgeria kũhonokia Gachagua

Rigathi wa Gachagua. Gachagua etwo mucemanio uyu ni ahanyukite muno. Ateng'erete na mwihoko ati hihi maundu no makorwo me mega. Ngatheti ino riga Gachagua ndonaga kana ndonete kai ekite kiundu kingigicoka gutuika ati no aingatithio kuma thirikari-ini. Uguo Gachagua ateng'erete mucemanio uyu eciritie no makorwo magithananira ngoro na President nigetha magicoke gutuika nimekuruta wira. No Gachagua akinya mucemanio ni kumaka amakire. Mucemanio uyu ndwari wa urata na hatiari ona gatata ka urata. gacagua ona ndokire aigĩtwo okire rĩtwo maũndũ ũrĩa mahana okire rĩtwo ndirakwenda ndĩrenda wĩyeherie gĩtĩ-inĩ na ndĩrenda wĩyeherie gĩtĩ-inĩ handũ tũkinye handũ tũtuĩke nĩ tũgũkũhagũra ũguo gacagua nĩ kwĩrwo erĩtwo arisign eh, na arisign nĩ eragwo atĩ eh, nĩ ũndũ wa kwĩyeheria na kwĩyendera nĩ ekũheo itĩo ciothe iria deputy president wanatungata bũrũri wa kenya aheagwo na nĩ eragwo nĩ nginya nĩ ekũheo mbeca cia ritaya eragwo maũndũ macio mothe nĩ egũkorwo akĩinũka namo mbeca cia ritaya ona nĩ ataragĩrwo

Na mathaithana make akĩona matingĩrehe kĩhonia, akiuga sawa nĩngũgĩtĩkĩra gũthiĩ, kĩnengere ciringi birioni ithano ngorwo ngiumĩra, ta nyitĩrĩra o hau nĩngũka, ndĩrenda gũkwĩra ũhoro wa Aga Khan University Hospital. Aya nĩ makũreheire orthopedic specialist mũciĩ-inĩ wa Nanyuki, na nĩ ũndũ wa mathĩna ma mũgongo, marũngo ma mahĩndĩ, ataaramu aya eh, rĩu nĩ mokĩte kũrĩa mwena wa Nanyuki nĩgetha magũkuhĩrĩrie. O nawe ndagĩtarĩ ũngĩgĩkorwo wĩna mũrwaru na wĩna mathĩna ta maya, mũrwaru ũyũ no ateithĩke, maya nĩ maũndũ magagĩkorwo magĩkĩka mũthenya wa rũciũ mweri mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe nĩ gwakorwo na special clinic eh, thĩinĩ wa clinic ya Aga Khan kũrĩa mwena wa Nanyuki town Eh, na maũndũ maya makambĩrĩria thaa ithatũ cia rũcinĩ nginyagia thaa kenda cia mũthenya Eh, reke ngĩcoke ndeto ĩno hanini gacagua ona nĩma mathaithana matingĩmũteithĩrĩria eh, na nĩ arerwo maũndũ marĩa mothe egũkorwo akĩneo angĩgĩkorwo nĩ egũtiga wĩra a- na njĩra ya kwendera na akĩrwo nĩ ekũneo ciringi birioni ĩmwe na nuthu cash akiugire nĩ sawa Ndigũgĩthaithana tondũ ona ndathaithana ndikũiguĩrwo nengera birioni ithano ngĩgĩthiĩ. Haha nĩ kũratuĩka atĩ President nĩ aregire mũno na akĩrũga. President nĩ akinyĩte handũ akona Gachagua tondũ nĩ atindĩkĩtwo mũno Gachagua nĩ onekaga ndarĩ na wĩki. Ũguo President nĩ onaga Gachagua no nginya akorwo agĩtĩkĩra kĩrĩa ekũneo. Ririkana Gachagua tayarĩ nĩ arĩkĩtie kũhagũrwo nĩ mbunge nene, atigĩtie tu gũkorwo akĩneanwo mbunge-inĩ ya Senate na Senate atigĩtie thikũ igĩrĩ ĩkorwo ĩgĩkinyanĩra. President nĩ onete Gachagua e kona-inĩ Na nĩonaga Gachagua ngũmũne kĩrĩa ngwenda no ti kĩrĩa egũkorwo agĩtia. Nĩonaga Gachagua ndarĩ na uge, uge wake nĩwathirĩte. President haha eh, kana eh, kũratuĩka Gachagua erĩrwo eh, mbeca itingĩkorwo ikĩneanwo makĩria ma, eh, ma icio. Atĩ nĩambire gũkira na mũcemanio ũyũ ũkĩhana ta wagĩa wagagu mũno. Ũririkane aya nĩ andũ erĩ mbere marĩ ndũgũ. Eh, Rĩu haha nĩmetana mũcemanio no ũyũ ti mũcemanio wa ndũgũ. Ũyũ nĩ cira wa ndigano. Ta ũrĩa wĩkoragwo wĩ wa mũtumia na mũthuri mahikanĩtie hĩndĩ ĩrĩa maratigana. Gĩkĩ nĩkĩo ũndũ kĩhanaga ta ũguo. Gachagua akira.

ndũkagwe mũtego-inĩ ũyũ nĩ mũtego ũrategwo no gacagua we nĩoigaga handũ ha ngucanio na handũ ha gũikara thirikari itarendwo na nginya MPs arĩa marĩ ake nĩ magũrĩtwo makamweherera gacagua nĩonete kaba gũkĩeherera hihi agakĩhũrana mũthenya ũngĩ ona jumatatũ ĩyo kũratuĩka rĩu ndanekĩra kĩara mũthenya wa sande no ona jumatatũ kũratuĩka Gacagua nĩ oigĩte na agakinya handũ akona ndekũng'ang'ana mũno no nĩ kũratuĩka aru nake nĩrĩo mamwĩrire biũ ndũka resign reke andũ aya makũingate kuma thirikari-inĩ. Haha nĩho Gacagua acokire gũkĩrwo kana nĩ ekuoya ciringi birioni igĩrĩ cash, hĩndĩ ĩno mbere erĩtwo birioni ĩmwe na nuthu rĩu nĩ ongererwo mbeca, nĩ erwo kĩoe ciringi birioni igĩrĩ cash angĩgĩkorwo nĩ ũkũ resign No angĩgĩkorwo ndũgũkĩresign no tũgũthiĩ na mbere na maũndũ ma gũkũhagũra. Ririkana nĩeragwo atĩ wa resign nĩũkagĩa na kanya ga kũrũgama rĩngĩ mwaka wa 2027 no wahagũrwo ndũkarũgama. Uma oro rĩu na gĩtĩo. Oho nĩkũratuĩka atĩ Gachagua nĩerĩtwo President nĩamwĩrĩte wega ndirakwenda na ndikwenda kũruta wĩra nawe uma ũthiĩ biũ. Gachagua we mwene nĩoigĩte baadaye

gacagua akĩona aca ndikũrizain reke president anyingate nĩgetha kũmenyekane wega nĩwe wanyingata gacagua erĩtwo macemanie eh, na president kũrĩa state house akĩrega mũcemanio wa kerĩ etĩtwo mũce- mo- eh, mũkawa wĩ nairobi akĩrega nĩrĩo macokire gũcemania nyũmba ĩno ndagweta ĩtagwo 209 no gacagua arega ndeto ĩno nĩ yacokire gũthiĩ senate ĩgĩthiĩ i senate ihenya ihenya no ndeto ĩno na ĩgĩthiĩ thĩinĩ na, eh, na mbere thĩinĩ wa mbunge ya senate eh, no ahinyagĩrĩrio kĩnyambe nginyie hau no eragwo atige wĩra na njĩra ya kwĩyendera maũndũ macio mothe nĩ maratarĩrio nĩ ngathĩti ĩno na o rĩngĩ ngũcokerera namba ya thimũ ya Great Fortunes arĩa ndakwĩra mena mũgũnda kũrĩa mwena wa Kithioko ũrĩa magagĩkorwo magĩtumũra mũthenya wa rũciũ namba